Merħba għal Knockabout Sicilia. Mela ftit ieħor ser nibdew vjaġġ pittoresk mill-Valletta Waterfront għal Marina de Ragusa u minn Marina de Ragusa mill-ewwel ser insuqu għal Bronte, il-kapitali tal-pistaċċi. Moħbija qalb il-muntanji tal-Etna din il-belt għandha ħafna x'toffri, però fi triqitna ħanamlu diversi waqfiet ser nieqfu f'ċentri storiċi u għalhekk l-arkitettura ser teqpa' timpressjonana, però fuq kollox ser ngħixu il-veru

Illum għanna triq twila qoddimna. E kif nasal il-port ta' Marina de Ragusa, nieħu nifs u dan l-ambjent tranquill il-estini għal vjaġġ li għandu qoddimi. Illum ser insuq il-fuq għal-belt storika ta' Bronte, fid-direzzjoni tal-vulkan Etna. Imma dan mhuwiex vjaġġ biss bil-karozza. Tul it-triq ser nieqaf f'uħud mill-isbaħ bliet u bajjiet Siċiljani. Minn ġawhar barokk għal waqfiet rilassanti mal-baħar, dan il-vjaġġ ser juri d-diversità u s-seħer ta' din il-gżira Mediterranja. Tlaqna ħa mmorru għal avventura li żgur ser nibqgħu niftakru. Hey, min hi? Switch on the radio. Sqallija, art li taqqat flimkien storja kultura u pajżaġġi mill-isbaħ. Illum nibdew il-vjaġġ tagħna mal-kosta ta' Nofsinhar u nidħlu lejn il-qalba tal-gżira. Triq tibdiet minn Marina de Ragusa u mill-ewwel soqt fid-direzzjoni ta' Noto, il-ġojjell barokk ta' Sqallija li tgħolli l-glorja tal-arkitettura u l-ispirtu Mediterranju. Noto, magħrufa wkoll bħala l-ġnien tal-ġebel, din il-belt mill-isbaħ inqerdet kompletament b'terremot devastanti fl-1693. Imbagħad reġgħet imbniet mill-ġdid b'mod spettakolari biex illum il-ġurnata għandna wirt fil-forma ta' wirja mill-isbaħ ta' arkitettura barokka. Noto hija ġojjel Barokk li tispikka għall-arkitettura eleganti tagħha. Kull triq, kull gallarija tirrakkonta storja ta' kreattività u reżiljenza. Il-gallariji, it-turġien, faċċati u pjazez ta' Noto joffru veduti sbieħ u sens ta' grandjożità. Minn teatru storiku għal ħwienet taċ-ċeramika maħduma bl-idejn, hawnhekk issib kultura vivaċi li tiġbed viżitaturi minn madwar id-dinja tul is-sena kollha. Qbadna triq u ħallejna Noto, id-destinazzjoni li jmiss Fontane Bianche, ġawra moħbija li toffrilek ilmijiet ċari daqs il-kristall, kosta mill-isbaħ. Inħobb nivvjaġġa u dejjem nesplora postijiet ġodda. Imma xejn ma ppreparani għas sbuħija u seħer ta' Fontane Bianche, raħal żgħir mal-baħar fil-Lvant ta' Sqallija. Fontane Bianche tfisser funtani bojod bil-Malti u hija msemmija għall-għadd ta' għejun ta' ilma ħelu li jinsabu f'qiegħ il-baħar. li joħolqu kuntrast tal-għaġeb mal-ilma ikħal u r-ramel abjad. Mill-ewwel kont affaxxinat bil-veduta, ix-xemx qiegħda tiddi, il-baħar kien qiegħed jixgħel u hawn żiffa ħelwa u friska. Hawnhekk huwa l-post ideali fejn tqatta' ġurnata tirrilassa fuq il-bajja.
Jekk wieħed jimxi matul ix-xatt tal-blat lejn it-tarf tal-Punent tal-bajja, jasal fuq irdum mill-isbaħ imsejjaħ Punta del Cane li joffri veduti panoramiċi tal-kosta. Kemxejn iktar 'il ġewwa, wieħed isib bajja żgħira mill-isbaħ, imsemmija Caletta di Cassibile. Fontane Bianche hija ġawra moħbija fi Sqallija li toffri taħlita perfetta ta' natura, kultura u rilassament. Ħallejt Fontanebbianche b'sens ta' gratitudni u stagħġib. Ħassejt nieqes li skoprejt ġenna moħbija li mhux ħafna nies jafu biha. Hawnhekk ideali għal familji, koppji u solo travellers li jixtiequ jgawdu biċċa minn ġenna fil-Mediterran.
Il-waqfa li jmiss Serakuza, il-belt vibranti li tesponi l-qawwa tal-Mediterran tal-qedem. Illum il-ġurnata l-istorja tgħix f'kull rokna u f'kull triq ta' Serakuza. Sirakuża hija l-belt ideali għal min ħobb l-art, il-kultura, l-arkitettura, l-gastronomija, però fuq kollox għal dawk li jħobbu jirrilassaw. Iħobbu jagħmlu dak li Taljani jgħidulu l-dolce far niente.
Il-mawra tiegħi bdejta fi Pjazza Duomo, wieħed mill-isbaħ eżempji ta' arkitettura barokka li ssib fi Sqallija. Iċ-ċentru ta' din il-pjazza huwa Duomo, binja mill-iktar maestuża. Dan il-katidral huwa xogħol ċelebri tal-arkitett Palermitan Andrea Palma u beda jinbena kważi 300 sena ilu. Dam jinbena 26 sena. Meta tkun hawn, impossibbli ma tkunx impressjonat bid-dettall li tara fil-ġebla.
Fil-qalba ta' Sirakuża hemm is-suq ta' Ortigia, vivaċi, aromatiku u mimli kuluri. Hawnhekk issib prodotti friski tal-baħar ħwawar Mediterranji u prodotti tipiċi li jirriflettu l-kultura kulinari ta' Sqallija. Il-bejjiegħa jitkellmu b'passjoni u s-sens ta' ospitalità iħallik tħossok li hawnhekk hija t-tieni dar tiegħek. Inħallu Sirakuża warajna u l-vulkan Etna mill-ewwel jibda jidher. Il-waqfa li jmiss Katanja belt maħluqa min-nar u l-ġebel vulkaniku.
Katanja hija t-tieni l-akbar belt ta' Sqallija, popolazzjoni ta' madwar 300,000 ruħ. Tinsab fuq il-Baħar Jonju, taħt id-dell tal-Muntanja Etna, jew Amuntanda, kif jirreferu għaliha n-nies tal-lokal. Bla dubju, Waħda mill-iktar karatteristiċi l-aktar popolari ta' Katanja hija l-enerġija vibranti ta' din il-belt, kemm binhar kif ukoll bil-lejl.
Knockabout jirringrazzja lil
Ragusa Express

Pjazza Duomo hija l-pjazza ċentrali ta' Katania u tirrifletti l-istorja rikka ta' din il-belt. L-eruq ta' din il-pjazza imorru lura l-żminijiet Griegi u Rumani tal-qedem. Imbagħad kompliet tevolvi permezz tal-ħakma tal-Biżantini, Għarab u Normanni. Din il-pjazza hija xhieda tar-reżiljenza ta' Katania għax inbniet mill-ġdid wara żewġ terremoti devastanti. Jekk kemm-il darba tkun fiċ-ċentru ta' Katanja, żjara lis suq tal-ħut hija mandatorja. Tal-lokal jirriferu għalih bħala la pexkerija. L-oriġini ta' dan is-suq joħduna lura għal żminijiet medjevali meta s-sajjieda kienu jinġabru tul ix-xtut ta' Katanja biex ibigħu il-qabda tagħhom direttament lill-pubbliku. Maż-żmien, is-suq kiber u evolva. Is-suq huwa karatterizzat minn sqaqin dojoq u l-atmosfera vivaċi u bieżla li hija unika għal Katanja. La Pescheria mhix biss post fejn jinxtraw l-ingredjenti friski, iżda huwa wkoll monument kulturali li jirrifletti t-tradizzjonijiet u l-wirt kulinari ta' Katanja u Sqallija kollha kemm hi. Katanja hija belt fuq il-kosta tal-Baħar Mediterran u l-kultura tal-ikel tagħha fiha ħafna frott tal-baħar bħal qarnit, pixxi spat, sardin u inċova. L-ikel f'Katanja jiġi preparat b'ingredjenti lokali bħat-tadam, brunġiel u llumi li jintużaw fi platti bħal caponata u granita. Ħafna drabi, fit-toroq ta' Katanja ssib affarijiet misjurin dak il-ħin fuq xi grilja jew moqlijin, imħawrin sempliċi, ħafna drabi b'sempliċiment żejt ta' żebbuġa u niskata melħ. Għal dawk li jħobbu l-ħelu, L-għażla hawnhekk f'Katanja ma tispiċċa qatt. L-influwenza tal-Għarab fil-kċina Siċiljana tispikka fil-ħelu, fl-użu tal-pistaċċi u l-lewż, f'ħelu bħal kannoli u l-cassata. L-ikel tat-triq f'Katanja huwa ddisinjat biex jittiekel fuq l-idejn, sakemm tkun qiegħed iddur, u għalhekk ħafna drabi tkun servut l-ikel tiegħek fil-karti. L-ikel tat-triq mhux biss bnin, imma rħis, u jekk qed iżżur Katanja fuq baġit, L-ikel tat-triq huwa mod tajjeb ħafna biex timla żaqqek mingħajr ma tbattal il-but.
Wasalna Bronte, il-belt kapitali tal-pistaċċi. Dan il-frott ħamrani li jitrasforma ruħu f'deb ħadrani jajat sqallija. Minn platti ħelwin għal ikel saporit Il-pistaċċi huma l-qalba tal-identità kulinari ta' din il-belt. Mill-pajsaġġi għall-istorja u arkitettura, din hija Bronte. Dan huwa s-sabiħ ta' Sqallija li kull rokna u kantuniera tirrakkonta storja differenti. Bronte tinsab fuq l-oljiet tal-etna fejn in-natura u t-tradizzjoni jgħixu flimkien. Knejjes eleganti palazzi storiċi u l-famuż Kastell ta' Nelson, rigal li l-Ammirar Horatio Nelson ħalla lil din il-belt. Din il-belt toffri taħlita perfetta ta' storja u ambjent naturali, ideali għal dawk li qegħdin ifittxu Sqallija awtentika. Bronte huwa taħlita perfetta ta' Storja, natura u kultura awtentika Siċiljana. Ħammaru għal waqfa sejra ta' riklami, kif niġu lura ser naqsam magħkom kif tista' tesplora din il-belt.
Knockabout jirringrazzja lil
Ragusa Express.

Fi Bronte, l-istorja, in-natura u t-tradizzjonijiet jamalgamaw ruħhom flimkien b'mod spettakolari. Minn passiġġati sabiex tesplora l-binjiet nobbli li hawn għal mixjiet paċifiċi fin-natura biex tgawdi veduti panoramiċi. Però L-ebda żjara fi Bronte ma tkun kompluta jekk ma dduqx it-tomit uniċi ta' din il-belt. Bronte hija belt żgħira bi storja kbira. Żur il-Kastell ta' Nelson, mużew b'ġonna grandjużi u wirt nobbli. Idħol fil-qalba tal-belt, Fejn il-knejjes u l-palazzi jirrakkontaw storja antika. Esplora l-kosta u l-kampanja b'veduti tal-Etna u foresti tal-qastan. Iżda fuq kollox, duq il-kċina tipika f'waħda mit-trattoriji li għamlu Bronte Daqshekk speċjali. Il-ġurnata tagħna ta' Knockabout Sicilia tispiċċa hawnhekk f'Marina di Ragusa, l-ambjent perfett Trankwill, wara avventura mimlija esperjenzi sbieħ li għexna illum. Skoprejna flimkien il-belt ta' Bronte, belt li ħallitni impressjonat kemm għadha awtentika u kemm għadha toffri dik l-avventura u l-esperjenza l-veru Siċiljana. Qabel ma nħallikom u nagħmlu appuntament għal Knockabout Sicilia li jmiss infakkarkom li aħna flimkien ma' Ragusa Express qed intukom iċ-ċans li tiġu Sqallija, Tridu tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja ma' Ragusa Express? Idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonici.tv. Sibu r-ritratt tiegħi flimkien ma' Ragusa Express u għidulna naqra fejn ittieħed dak ir-ritratt, f'liema lokalità Siċiljana ttieħed dak ir-ritratt. U jekk kemm-il darba ttuna r-risposta t-tajba jirnexxilkom tgħidulna liema hija l-lokalità, tistgħu tkunu intom ir-rebbieħa ta' vjaġġ grazzi għal Ragusa. Express. Jiena nagħmel appuntament tal magħkom għal Knockabout Sicilia li jmiss. Ciao! Knockabout jgħat jiġi miġjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton. Discover a world of goodness at Good Earth. Ragusa Express.